Kolleeginnen a Kolleegen, wéi Der all wësst, war dat lescht Joer zimlech intensiv mat de Gemengen an direkt duerno de Chamberwalen. Fir eng kleng Partei wéi eis ass dat natierlech immens komplizéiert, well d'Organisatioun, d'Virbereedung, den Oflaf vun zwee Walkämpf parallel zueneen, zum Deel och nach vun engem klenge Koup vu Leit, muss assuréiert ginn. Dat sinn zum engen déi Leit, déi am jeeweilege GT. Déi komplett Wahlcampagne plangen, vun den Haaptthematiken iwwert d'Kommunikatioun eriwwer op ganz praktesch Froen ewéi wéini, wou, wien d'Präsenz op engem Stand assuréiert. Dat sidd och Dir alleguerten, well Dir mat Sécherheet op déi eng oder aner Manéier an d'Wahlcampagne integréiert war, ob dat als Kandidatinnen oder Kandidaten oder och als Militanten, déi eis Broschür verdeelt hunn an eis op de Stroossestand representéiert hutt. Dat ass awer och eise Staff. dee während enger Wahlperiod aus senger alldeeglecher Aarbecht erausgerappt gëtt a probéiert, de GT esou gutt wéi méiglech ze ënnerstëtzen a gläichzäiteg awer och den Daily Business oprechtzëerhalen. Dat war dat lescht Joer net esou einfach, well mer eng Rei Changementer beim Personal haten. An enger Wahlcampagne ass et awer wichteg, dass. Leit do sinn, déi eng gewëssen Erfahrung mat sech bréngen. An dowéinst wëll ech hei och profitéieren, fir dem Corinne, dem Lynn, dem Steve, dem Marc Keup an dem Moris e grousse Merci auszeschwätzen, fir hir Aarbecht, déi si d'lescht Joer geleescht hunn an allgemeng leeschten. D'Anna Martins an och de Ben. schaffen zwar mëttlerweil net méi fir fir déi Lénk, mee och hinnen e grousse Merci, well si, fir si war et déi éischt Wahlcampagne, déi si hu misse schmäissen. Genau wéi fir den Alia, dee matten an de Virbereedungen fir d'Chamberwahlen am Summer bei eis gestouss ass a säitdeem eng excellent Aarbecht mécht. Ausserdeem wëll ech profitéieren, fir d'Elis ze begréissen, dat neierdings an der Fraktioun schafft, an e grouse Merci lassginn un d'Lynn nach eng Kéier an awer och un d'Essyn, déi sech decidéiert hunn, eise Staff ze verloossen. Dir dréit déi Lénk berufflech de Réck, mee Dir bleift eis awer hoffentlech als Militantinne erhalen. Kolleeginnen a Kolleegen, wann esou vill Leit an enger Campagne investéiert sinn, dann hofft een natierlech och, dass déi Aarbecht sech lount. Eis Resultater bei de leschte Wahlen ware mitigéiert, fir et emol esou ze soen. Mir hu bei de Gemengewahlen e puer Sëtz hänke gelooss, respektiv Stëmme verluer oder just ganz knapp bäigewonnen. Mir hunn et awer och fäerdeg bruecht, eis ze verbreederen an hunn dräi Méint no der Grënnung vun der Schëfflenger Sektioun aus dem Stand eraus 10 Prozent erreecht. De Sëtz am Gemengerot krute mer zwar duerch faul Play geklaut, mee dat soll awer net dovun oflenken, datt déi Schëfflenger Wieler sech eng lénk Oppositioun wënschen an datt, wann d'Kollegen, ech weess net, ob der e puer hei sinn, wann déi hir gutt Aarbecht weidermaachen, si sech a fënnef Joer dee Sëtz mat Sécherheet nees wäerten zeréckerkämpfen. Bei de Chamberwale konnte mer eis zwee Sëtz halen, och wann et am Zentrum denkbar knapp war. An déi, déi am Schicht dobäi waren, déi wëssen, datt mer awer wierklech bis zur leschter Minutt hu missen zidderen. Mir si mat engem bloen Aen dovu komm, an dat ass eis och bewosst. Mee mir sollten eis awer och net méi kleng maachen, wéi mer sinn. Zu Lëtzebuerg ass dat geschitt, wat den internationale politesche Kontext schonn déi lescht Jore gewisen huet, Et gëtt ee Schiff no riets, dee mir dat lescht Joer net verhënnere konnten. An der neier rietsliberaler Hegemonie, déi am Moment ze spieren ass, konnte mer awer relativ stabil bleiwen. Dat hu mer fäerdeg bruecht duerch eng positiv an optimistesch Campagne, an där mer ugefaangen hunn, nei Weeër an der Kommunikatioun ze goen an eis Iwwerzeegungen esou ze verpaken, datt se vu méi Leit gehéiert ginn. Och wann dat sech vläicht nach net elektoral esou widdergespigelt huet, wéi mir äis dat gewënscht hätten, heescht dat net, datt alles fir d'Kaz war. Well den Zouwuess u Memberen an de leschte Méint, dee léisst hoffen. Virun allem no de Gemengewale si vill nei a virun allem och vill jonk Membere bei eis gestouss. An och Jonk Lénk ass nei viabiliséiert an huet de Moment en enormt Mobiliséierungspotenzial, dat Loscht op d'Zukunft mécht. Déi Memberen, déi am Februar bei eisem Seminar zu Réimech waren, konnten dat iwwregens och erliewen. Mir haten do ganz interessant Diskussiounen doriwwer, wéi mir eis an Zukunft wëllen opstellen, an et koumen eng Rei Pisten dobäi eraus. Et ass wichteg, dass mer eis Prioritéiten, eis Strategie an eis Kommunikatioun reegelméisseg iwwerdenken. Mir hunn zum Beispill ganz vill Memberen, déi an der Zivilgesellschaft verankert sinn an deenen hir Kompetenze mer besser wëllen an eis Aarbecht abannen. Mer wëllen an Zukunft e Réseau opbauen, fir dee Savoir-faire, deen et bei eis gëtt, besser kënnen ënnerteneen ze deelen a gläichzäiteg eis méi op de Militantismus um Terrain konzentréieren. Mir mussen och eis intern Strukturen nei definéieren, fir d'Responsabilitéiten op méi Schëllere kënnen ze verdeelen a méi produktiv schaffen ze kënnen. All déi Piste mussen natierlech elo an dat Konkret ëmgesat ginn, an dat géinge mer gären haut als kloren Optrag un déi nächst NAPO ginn. Dës soll éischt Strategien ausschaffen, wéi an duerch wéi eng Instrumenter mer déi formuléiert Ziler am beschte kënnen erreechen. Mir sollten eis awer och bewosst sinn, dass esou eng Strategie sech net ënnerhalb vun zwee Méint vum selwen ausschafft, mee dass dat Zäit an Energie an Usproch hëlt. D'NAFO wäert sech natierlech awer och mat anere Sujeten auserneesetze mussen, politesch Positiounen ausschaffen an, zur Ofwiesslung, eng weider Wahlcampagne organiséieren a begleeden. Jo, genee. D'Europawale sti virun der Dier. Ech wäert elo net grouss dorop agoen, well mer eis jo am Laf vum Dag nach wäerte genuch domadder beschäftegen. Ech wëll just esou vill dozou soen, Mär si warscheinlech alleguerten e bësse midd nom leschte Joer. Dräi Walcampagnen ënnerhalb vun 13 Méint, fir vill vun eise Membere koumen och nach d'Sozialwalen dobäi, dat ass alles anescht wéi optimal. An awer musse mer eis nach eng Kéier oprappen an alles ginn, well et geet net ëm näischt. D'Extreme Droite riskéiert, ëmmer méi staark ze ginn. A wa mer dogéint wëllen ukämpfen, da musse mer eng richteg Alternativ bidden an ëmmer an ëmmer erëm eist Bild vun engem sozialen an oppenen Europa promouvéieren. An ouni vill ze virzegräifen, kann ech scho soen, dass mer a mengen Aen, genau déi richteg Kandidatinnen a Kandidaten hunn, fir eist Manifest an domat eis Visioun vun Europa no baussen ze representéieren. Kolleeginnen a Kolleegen, mir brauchen awer net bis op Bréissel ze kucken, fir eis Aufgaben an Zukunft ze definéieren, well hei am Land gëtt et och genuch ze dinn. Déi nei Regierung ass am Amt, an dat ënnert engem Premier Minister, dee, wéi et schéngt, am Joer 2013 stoe bliwwen ass. Eis Gesellschaft huet sech an deene leschten 11 Joer weiderentwéckelt, ganz ouni de Luc. D'Leit hunn duerch d'Pandemie geléiert, datt et nach aner Saachen am Liewe gënn, wéi d'Aarbecht an de Konsum. Am Quality of Work Index vun der CSL kann ee ganz kloer erausliesen, datt de Wonsch no enger Aarbechtszäitreduzéierung an no besseren Aarbechtsbedéngungen ëmmer weider wiisst. Mir hu mëttlerweil all Joer e Fraestreik, wou dausende Leit op d'Strooss ginn, fir sech géint d'Patriarchat opzeleenen an op déi strukturell Ongerechtegkeeten opmierksam ze maachen. D'Jugend huet sech weltwäit mobiliséiert an ass fir e System Change op d'Strooss gaangen an huet esou massiv Bewosstsinn geschaf fir Klimakris, déi net wäert an de Wanterschlof goen, just well de Premier vu Klimapolitik genervt ass. Eis Gesellschaft ass eng aner wéi nach 2013 an et freet ee sech, firwat de Luc Frieden sech dozou entscheet huet, no engem Ausfluch bei déi warscheinlech ëmstriddenst Bank vun der Welt, dono seng Plaz als Cheflobbyist vum Patronat opzeginn, fir nees an d'Politik zeréckzekommen. Véier Méint nom Untrëtt vun der neier Regierung kann ee feststellen, datt den Haaptgrond ganz einfach ass, Klassekampf. De Luc Frieden a seng Ekipp sinn net ugetrueden, fir sozial Gerechtegkeet ze schafen oder d'Staatsfinanzen ze verbesseren. Si sinn ugetrueden, fir besser Konditiounen fir d'Privatwirtschaft ëmzesetzen. Den éischte Schratt huet dora bestanen, de Bock zum Gäertner ze maachen, andeems de fréieren Direkter vun der Steier, fréieren Direkter vun der UEL, zum neien Direkter vun der Steierverwaltung ernannt gouf. E Mann, dee sech ëmmer fir e schlanke Staat agesat huet, gëtt elo zu engem héije Staatsbeamten a kann elo dat ëmsetzen, woufir e sech jorelaang agesat huet. D'Zil ass ganz einfach, manner Steiere fir Betriber, manner Besteierung op Kapital. Keng weider Besteierung vum Besëtz a vum Räichtum. Kuerz gesot, eng Ëmverdeelung vun ënnen no uewen. An nee, dat ass net déi Politik, déi eist Land oder och eis Wirtschaft an dësem Moment oder soss och iergendwann eng Kéier brauch. Wousst Är zum Beispill, datt den Taux u Steieren, déi d'Betriber hei am Land bezuelen, haut just nach hallef esou héich ass wéi 1990? D'Investissementer an deene leschten 30 Joer par rapport zum PIB, déi sinn allerdéngs och ëmmer weider erofgaangen. An dat ass net just hei am Land de Fall. Entgéint deem, wat d'Regierung eis verziele wëll, féiert eng Baisse vun der Betribsbesteierung net zu enger Dynamiséierung vun den Investissementer. Déi eenzeg, déi dovu profitéieren, dat sinn d'Aktionären, déi sech ëmmer an ëmmer méi héich Profitter selwer kënnen ausbezuelen. An dat op Käschte vun eis alleguer. well doduerjer Milliounen an der Staatskeess feelen, déi mär awer brauchen, fir an de Logement an an de Klimaschutz ze investéieren a fir eise Sozialsystem ze finanzéieren. A propos Sozialsystem, de Luc Frieden a seng Ekipp sinn net ugetrueden, fir eis Pensiounen ze retten, si sinn ugetrueden, fir domadder nach Fric ze maachen. Dat ass och de Grond, firwat de Pensiounssystem keen Thema am Wahlkampf war. Wann et hinne wierklech géing ëm eng nohalteg Finanzéierung vum Pensiounssystem goen, da gëtt et einfach Léisungen. Alleng duerch d'Ophiewe vum Plafonnement op de Cotisatioune kinnte schonn 10 Prozent méi Cotisatioune generéiert ginn. Mee dorëms geet et hinnen net. Si wëllen ee vun deene beschten ëffentleche Pensiounssystemer an Europa aushillegen, fir d'Leit op de private Marché ze zwéngen an esou hire Kolleegen aus dem Assurancesecteur weider Profitten ze erméiglechen. D'Konsequenz fir déi schaffend Leit wäerten alt erëm Verschlechterunge bei de Leeschtunge sinn. Dobäi hu mer de Fait, datt d'Altersaarmut zu Lëtzebuerg nach relativ geréng ass, ganz alleng eisem performanten a solidaresche Pensiounssystem ze verdanken. An dat ass déi eenzeg Statistik, an där Lëtzebuerg am Moment nach gutt do steet. Den Aarmutsrisiko läit am Moment nämlech bei iwwer 18 Prozent. A wéi wann dat net scho schlëmm genuch wier, ass bal all véiert Kand dem Aarmutsrisiko ausgesat. All véiert Kand! An dat an engem vun deene räichste Länner vun der Welt. Deene Kanner hëlleft och en Triple-A-Rating näischt, Här Frieden. Wann et ëm dee Sujet geet, dann ass et zimlech roueg an der Regierung. Dobäi ass Aarmut dach net just eng Statistik. Et ass eng Realitéit, an déi Realitéit, déi kinnt een natierlech och duerch politesch Mesuren änneren, zum Beispill am Fall vum Logement, dem Haaptgrond fir Aarmut hei am Land. Mee de Luc Frieden a seng Ekipp sinn net ugetrueden, fir de Locatairen ze hëllefen an d'Präisser erofzedrécken. Si sinn ugetrueden, fir de groussen Investoren nach méi Profitter ze erméiglechen. A si probéieren emol net, et ze verstoppen. Hire Logementspak ass voll mat Mesuren, déi ganz dichteg kléngen, mee a Wierklechkeet all dat selwecht bedeiten, Crédit d'impôt location, Transfert en neutralité fiscale, Amortissement accéléré, Carto. Et sinn alles Steierkaddoen fir Investeren, an zwar och just fir déi Räichst vun deene Räichen. E gudden Deel vun deene Steierkaddoen, déi elo nees op den Dësch kommen, déi gouf et. An der Vergaangenheet schonn. A wat hu se bruecht? Si hu mat dozou bäigedroden, datt mer haut an dëser Kris stiechen. Fréier, do konnt ee vläit nach esou maachen, wéi wann d'Léisung einfach steierlech Incentives wieren. Mee hautdesdaags ass d'Logementskris seriö erfuerscht a mer wëssen duerch den Observatoire de l'habitat, datt mer hei zu Lëtzebuerg eng oligopolistesch Struktur hunn, déi et e puer Groussbesëtzer erlaabt, d'Bauland bewosst aus Spekulatiounsgrënn zeréckzehalen. Mir wëssen och, wéi eng Mesurë musse geholl ginn, eng Reform vum Impôt foncier an eng Aféierung vun enger seriöer Besteierung op eidele Wunnengen a Bauland. Et ass net seriö, an et ass esouguer fahrlässeg, elo nees just op déi al Mëttel vun enger iwwerliefter Politik zeréckzegräifen, déi deemools scho net gehollef hunn an elo d'Situatioun just nach méi wäerten zouspëtzen. Déi Steierkaddoe sinn ineffikass, kontraproduktiv an duerch näischt ze rechtfäerdegen. Kolleeginnen a Kolleegen, all véiert Kand zu Lëtzebuerg ass vun Aarmut betraff. Ma wa Kanner an Aarmut liewen, dann ass dat well hir Elteren an Aarmut liewen. An zu Lëtzebuerg ass et esouguer gutt méiglech, datt déi Eltere schaffen, well den Taux u Working Poor, dee läit bei 13 Prozent. Mee de Luc Frieden a seng Ekipp, si sinn net ugetruede fir datt Schaffe sech lount, si sinn ugetruede fir datt Schaffe loosse sech lount. Wéi ass et soss ze erklären, datt d'Regierung net virhuet de Mindestloun ze erhéijen? Wéi soll Aarbecht sech lounen, wann een eng Pai kritt, déi alleng schonn ënnert dem Aarmutsrisiko läit? A wéi soll en Aarbechtsminister dee Problem ugoen, wann en am Wahlkampf mol net wosst, wat en Indexmechanismus ass? Mee och wann de Minister vläit nach e bësse Wëssen opzehuelen huet, kinnt e ganz kuerzfristeg awer eppes ënnerhuelen, fir datt Schaffe sech lount. An zwar läit nach ëmmer eis Proposition de loi zur Plattformaarbecht a sengem klengen Tirang. déi ee just misst do eraushuelen an der Chamber zum Vott virleeën. Et gëtt nämlech ëmmer méi Leit, déi fir sougenannte Plattforme schaffen a vun hinne reegelrecht ausgebeut ginn, well se inakzeptabel Aarbechtskonditiounen hunn a sech oft a ganz prekäre Situatioune befannen. Mee de Luc Frieden a seng Ekipp, si sinn net ugetrueden, fir d'Aarmut ze bekämpfen, si sinn ugetrueden, fir déi Aarm ze bekämpfen. Wat seet et iwwer eng Regierung aus, där hir éischt Amtshandlung dora besteet, e Verbuet vun der Heescherei duerchzesetzen? Et ass eng Regierung, déi ugetrueden ass mam Verspriechen, fir méi Sécherheet ze suergen. A wat ass dobäi erauskomm? En Innenminister, dee sech als Rächer der Natioun gesäit an dee mengt, e kinnt Poliziste kommandéiere wéi fréier seng kleng Spillzaldoten. Polizisten, déi trotz Penurie aus hire Kommissariater ofgezu ginn, fir an der Stad Juegd op déi Äermst vun deenen Aarmen ze maachen. D'Prioritéite vun dëser Regierung loossen déif blécken. D'Dossieren aus der Wirtschafts a Finanzkriminalitéit, déi musse leie bleiwen, well an der Groussgaass e Mann de Passante mat sengem Becher nogelaf ass. A bei der éischter klenger Kritik. Do stellt de Minister d'Meenungs a Konschtfräiheet a Fro, wärend e selwer erfonnte Geschichte vu Limousinne mat belsche Plackennummeren an d'Welt setzt, fir d'Onsécherheetsgefill vun de Leit weider ze verstäerken. Kolleeginnen a Kolleegen, ech war elo ganz streng mat der neier Regierung. Mee mir hunn awer och scho vill vun hinne geléiert. Mir hu geléiert, datt een nach esou haart kann no Law and Order jäizen, mee dat net heescht, datt ee selwer Respekt virum Rechtsstaat huet. Mir hu geléiert, datt ee kann d'Meenungs-, Kënschtler-, Pressefräiheet a Fro stellen an datt ee ka Geschichten an d'Welt setzen, fir déi et keng Beweiser gëtt, ouni datt dat Konsequenzen huet. A mir hu geléiert, dass wann ee Schwaarz a Blo vermëscht, riskéiert Brong erauszekréien. An deene leschte Méint si mer direkt e puer Mol Zeie gi vun Aussoen, déi rassistesch a mënscheveruechtend waren. An dat net just aus de bekannte rietsen Eck, mee vun Deputéierten, Buergermeeschteren, Schäfferéit aus der csv an der DP. Deen een mécht en Amalgamm tëscht Migratioun a Kriminalitéit, déi aner plappert minuttelaang monter an d'Kamera a léisst eng rassistesch a mënscheveruechtend Ausso no der anerer lass. Et ass eng Saach, datt esou Aussoe gemat ginn. Mee bal nach méi schlëmm ass et, datt déi Aussoen guer keng Konsequenze mat sech bréngen. Béid si se nach ëmmer Deputéiert, an der kommunaler Exekutiv si se nach ëmmer vertrueden, a keng vun hiren zwou Parteie schéngt sech dorunner ze stéieren. Dobäi sinn de Marc Lies an d'Simone Weisse laang genuch an der Politik, fir ganz genau ze wësse wat ze soen. Déi inakzeptabel Aussoe si keng Ausrutscher. Dat ass e bewosst Verréckele vun deem, wat ee soe kann, e Verréckele vun eiser Toleranzlimitt ëmmer e Stéck méi no riets, esou wéi d'AfD dat an Däitschland scho säit Jore praktizéiert. A wa se dann dofir kritiséiert ginn, da soen se, se wiere falsch verstane ginn, se wieren aus dem Kontext gerappt ginn. Mee dat Gesotent, dat ass gesot. An dono beschwéiert deen ee sech, Dass en an de rietsen Eck gedréckt gëtt, mäi Här Lies, dat hutt Der selwer fäerdeg bruecht. An déi aner entschëllegt sech hallefhäerzeg, well si, Zitat, dat un d'Häerz geluecht krut, well dat besser wier mat der ganzer Atmosphär a sou weider. Dat ass keng Excuse, dat ass keen Agesinn, dat ass eng politesch Klass, déi weess, dass se maache kann, wat se wëll, ouni iergendwelch Konsequenze mussen ze fäerten. An de geheime Gewënner, deen heescht adr. Den Tom Weidig an de Fred Keup, déi gi guer net midd, d'Regierungsparteien a Schutz ze huelen, A grinsend nozekucken, wéi déi hinnen, bewosst oder onbewosst, de rouden Teppech ausleeën. Kolleeginnen a Kolleegen, op der Generalversammlung vun der Diddelenger Sektioun huet den David e Saz gesot, dee mech säitdeem e bësse verfollegt, Déi viregt Regierungen, déi hu genervt, mee déi heiten, déi mécht ee richteg rosen. An et stëmmt. Et ass offensichtlech, dass dës Regierung eng kloer Agenda huet an dass mer eis an deenen nächste Méint a Joren nach op vill Sauereie mussen astellen. Mee dat heescht net, datt mer näischt kënnen dogéint maachen. Eis stäerkste Waff ass d'Mobiliséierung op der Strooss. Schonn 2004 wollt de Luc Frieden d'Manifestatiounsfräiheet aschränken. An op der Honnertjoresfeier vun der Chambre des Salariés, do huet en ëmmer an ëmmer nees betount, datt de Sozialdialog sech misst op d'Institutioune beschränken. Mee dee Gefale wäerte mer him net maachen. D'Leit dobausse loosse sech scho laang net méi alles gefalen. A wa si sech wieren, da si mir dobäi. Mir waren déi, déi zesumme mam OGBL an Dausende vu Leit op der Strooss fir den Index gekämpft hunn, a genau esou hu mir déi Leit ënnerstëtzt, déi net gezéckt hunn, fir hir Rechter ze streiken, ob an der décker Hëtzt bei der Cargolux oder am Schnéi an Äis wärend 26 laangen Deeg virun Ampersett. Eis Leit, sinn zum Deel all Samschden op der Strooss fir géint de Genozid vun de Palestinenser ze manifestéieren, wärend dës Regierung et mol net fäerdeg bréngt sech fir d'Evakuatioun vu Familljememberen aus Gaza anzesetzen. An et sinn eis Leit. An ech kucken op d'Nora, déi ab der éischter Minutt de Protest géint d'Heescheverbuet an der Strooss ugefouert hunn an domadder gewisen hunn, datt mir äis déi Attack op déi Schwächst an der Gesellschaft net wäerte gefale loossen. An dat ass eréischt den Ufank. De Luc Frieden huet gemengt, hie kinnt als CEO vu Lëtzebuerg maache wat e wëll. Mee wärend hien a sengem Büro sëtzt a sech d'Hänn reift, si mir hei an der Maison du Peuple. D'Maison du Peuple gouf viru ronn 120 Joer gegrënnt, fir d'Leit zesummen ze bréngen, fir datt se sech forméieren, ënnerstëtzen an organiséiere kënnen. Kuerz dono hu si déi gréisste sozial Acquisen erkämpft, vun deene mer elo nach profitéieren. Déi Lénk feiert dëst Joer 25. Gebuertsdag, a wahrscheinlech ware mer nach ni esou wichteg wéi elo. Well wärend eng Regierung ugetrueden ass fir Klassekampf vun uewen ze maachen, si mär déi eenzeg lénk Stëmm an der Chamber déi weess wéi een dogéint Oppositioun mécht, forméieren, ënnerstëtzen, organiséieren. Dat wäert och eist Zil an deenen nächste Méint sinn, souwuel no bannen, wéi mer dat um Seminaire beschwat hunn, wéi och no baussen. D'Leit informéieren, wat d'Konsequenze vun der Politik vun der Regierung sinn, d'Zivilgesellschaft an hirem Kampf fir eng méi solidaresch Gesellschaft ënnerstëtzen a sech zesummen organiséieren, fir wann et Fahrt op Fahrt kënnt, eis ze wieren, wann d'Regierung probéiert, eis ze splécken.